khang hrang hranga intluk kha equal awmzia chu ni aw inhriat hnu vek tho nia in Mizo translation we could also say that intluk intluk tlang or inthu hmun so then what would be the meaning of equality enge equality chu ni ta ang equality kan tih chu equal atanga rawn kal tho kha nia a word kha a dang hret a intluk tlan na na inthu hmun na tih te pawh na sawi thei ang chu maw equality kan tih hian enge sawi tum ber? Intluk tlanna sawina a ni a, ram danpui, Indian Constitution, maw in equality a tih hian ram mipui khua leh tui maw citizen te ah a sawi tum ah nge ni a nei hrang ve thlap a, engah te nge ah mihring te kan intluk tlan khua leh tui te kan intluk tlang em tih lam a ni chhan hrang hrang a awm a chunge chu kan rawn la sawi fiah leh dawn a ni. India Constitution ram danpui kan ti mai a, hemi Indian Constitution hian India khua leh tuite tan intluktlanna, equality, hi min tiam vek a, amaherawh chu India mipuite kan nitin hun hman dan han thlir hian equality chu kan in hlatlang viauin kan hria em? Han intluktlanna hi engkimah mihring kan inang lo nei zawnnaah te, a nun khawsak hona hrim hrimah pawh Maw, hei kan harsat chang hei tun Covid ang boruak situation ah pawh hian a chiang reng a, kan hriat tur chu Civics Grade Six ah pawh khan kan lo zir tawh a, intluk tlanna awm lohna avanga harsatna te kan hmu a, ram pakhata thil thleng Apartheid, Eparthid, tih te pawhin an sawi thin a, chung chu kan lo zir tawh a ni Grade Six chapter pakhat ah khan. A awmzia chu South Africa ram mihangte enhranna. mingo ten an hnuai chhia a ah eng nge ni an lo diriamna hmun te a ni a kan lo hre theuh tawh awm e khat atang ringawt pawh khan equality chung chang hi kan text book pawh hian a sawi nasa a ni grade six seven eight ah pawh hian a sawi char char a tin high school nakin ah kan la zir anga higher ang ah te college ah pawh equality chung chang hi india constitution india ram dan pui hian a ngai pawimawh em em mai a ni maw. Aah he textbook pawh hian a ngai pawimawh a vawi tam tak a sawi nawn ni. Tichuan India ram chu democracy, mipuite rorelna kan tih tawh kha kan hre theuh ang a, nikum lamah te pawh kan zir tawh a. Grade six civics ah chuan democratic country kan nih thu kan hmu tawh bawk a. Chu democratic country ina ken tel chu mipui te tel ve na participation an ti a chu chu ram aiawh thlan te ram aiawh hruaitu ni tura tel theih na te maw in candidate theih na nih chu dan ang nga in tluk tlan na kan neih theuh te leh dan hnuaia dik na leh chanvo kan neih te kan hre tawh bawk a ni. Equal rights to vote an ti a, chu chu universal adult franchise emaw universal adult suffrage te pawh an tih a ni. Hei hi mitin kan intluktlanna pakhat a ni a. Hei hian right to vote kan tih hianin India rama danin puitling kum sawm pareta a ngaih chin ten ram aiawh an thlan maw election ah vote an thlak theihna dan a ni a. Hei hian mi pakhat mite emaw mi lian pawh vote khat a neih thu a sawi na a ni. A awmzia chu khawi eng ang mi rethei emaw hausa emaw sumdawng hausa an nia emaw rethei an nia emaw hnam lian an nia emaw hnam te an nia emaw politician hmelhriat emaw sorkar hnathawk emaw private ei zawng an nia emaw ah eng ang mi pawh vote kan neih theihna hi kan intluk tlanna equal right to vote tiin an sawi thin a ni. Aw le, text book kan keu chuan page four ah khan a in tan a, kan ta i chanchin kan hmu a ni. Eizawnna hrang hrang leh hnachelh in ang lo tak tak te an ni. Kan hmu angin zirtirtu sumdawng te, zirlai te, hlawhnei a chhawr awmpui hemi domestic worker kan tih te, Tin, mi them thiam, artisan an tih te, inchhungpui nu ber, housewife emaw, thiamna hrang hranga thurawn petu, consultant, kan tih te, sawrkar hnathawk lian officer leh chanchin bu leh kaihnawih journalist, media person te, hnathawh eizawnna nei lo, unemployed, te leh thil siam chhuahna hmun puia hetiang lama neitu, hnathawk industrialist, kan tih te kan hmu bawk a. Heng kan sawi te hian ram danpui, constitution, in min pek angin ram hruaitu thlan theihna maw election a vote theihna kan neih a in ang vek a ni maw mi chi hrang hrang te kha tin text book in keu chuan a chungah khan a intlar phei pawt a page five leh four ah khan four leh five ah khan kan hmu a ni tichuanin khami comics te thawnthu nei kha text book ah khan a awm a kan han hrilh fiah mai ang a ti hian uluk daih lo ngaithla ula. induhchhawn textbook pawh kha in lo keu thei ang a, tin hrilhfiahna reng reng hi textbook piah lamah sawi zauhna outside textbook nen kan chawhpawlh a ni maw? Tichuan Kantai leh Sujai te chu hlawh neia chhawr awmpui kan ti ang chi maw? Housemaid, domestic worker te pawh an tia, tichuan Kantai leh Sujai te chu chutiang ang chi chu an ni. Puitling an ni tawh maw? An thian dun chu vote thlak turin an kal ve a, Mi in ang lo tak tak te chu vote thlak turin an lo in tlar ve bawk a, vote pakhat thlak theih na an neih chu an ti ti dun ve nasa hle a ni. An zing ah chuan an hnathawh na in nei tu Jain Saheb a maw hnathawh na an in nei tu nih chu, chu mi pawh chu i lo tel ve a. Kan tai chu an line ah chuan vote thlak ve hun a lo thleng ta a, ti chuan in an bial chhung candidate maw candidate kan tih chuan mipui aiawh a tlin tuma te la kha ni mai maw ah chumi an bial chhung candidate chuan an area ah chuan mipui harsa zawk te tan tui connection pipe line dah belh a lo tiam tawh a ni maw inthlan hma atang tawh khanin chutiang chu eng nge ni thil tih tum manifesto te pawh an tia hei party politics eng nge ni inthlan na ah chuan an sawi thin ni maw. Cheng nuaih thum sem an tih te pawh kha manifesto vek a ni kan hre thin ang. Tichuanin aah a lo tiam tawh chu vote ngei tum khanin kan tai chuanin aah an candidate chu tui connection pipe line dah belh chungchanga lo intiam tawh vang khanin kan tai chuan a rilru chu lo siam fel daih tawh mai a vote tur chuan an mamawh ve hle ni ang. Kan tai fanu Gundiai a awm a chu chu damlo a ni maw aah Kan Tai chuanin hospital-ah kalpui a du a fanu chu. A hnathawhna hmun Sahepa te in lama hna chu zawh hmasak phawt a duh nen ah a hma lama hlawh pek lawk maw, hlawh lak lawk hi advance an ti thin a ni. Chung advance chu a inneitu hnenah chuan. An dil lawk a. Tichuan a fanu Gundia-i chu eitur te a pek zawh hnu chuan tlai lamah damdawi in lam pan tur chuan a hrilh ta a ni. Kan tai chuan an veng chhung maw Basti, Basti chu mi rethei chenna hmun a ni meng chu maw Hindi ah chu a tawp a ti hle a, a fai ngai meuh lo nen veng chhung chu maw veng tawp ve tak a ni kan tai te veng. Chumi avang pawh chuan ah. A fanu Gundiai dam loh chhan ah a ngai bawk a, mak a ti lem lo a ni maw? A tawp lutuk chuan dam lohna te i awm duh niang. Tichuan, Kantai chuan a hlawh advance chu a dil angin a la lawk thei ta a. In neitu te chuan Kantai chu thil chin dawk lak habit a nei lo turin khatiang hlawh advance a dil kha an hrilh nghal bawk a ni. Amaherawhchu fanu ah dam lo, Gundia i dam loh vang chuanin ah ani chuan in remchang a hmang hlauh bawk a. Tichuan tlai lam chu lo thleng ta a, Kantai chuan a fanu in entir tur chuan line ah chuan a va ding ve ta vang vang a. Thil mak tih deuh mai a nei ta a, chu chuan a rilru khawih hle a ni. Hospital ah chuan vote thlak tura in line a tira kan sawi maw? Vote thlak tura in line ang bawk khan mi chi hrang hrang te chu doctor hmu turin an lo in line ve thung a. A in awmna neitu Sahepa te chhungkua erawh an fa te dam lo in rei tak nghak in an in line ve ngai lo chu a mak a ti ta em em mai ni. Aw helai a kan hriat tur chu Ah, kan pa i kha thlalak kan hmuh ang khan a tirah a chungah khanin vote thlak tur an inline a, mi chi hrang hrang kha an inline thlup mai ni maw? Ah, vote thlak tur kha chuan chhan chu mi tinin vote thlak theihna kan nei vek kan lo tih tawh kha. Amaherawh chu hospital a damlo a fanuin entir tur erawh kha chuanin a inneitu Sahepa te chhungkua erawh an fate damlo in rei tak nghakin an inline ve ngai mek lo kha mak a ti ta a ni. Han ngaihtuah vang vang phawt teh ang aw. Kantai kha engvanga hrilhhai maw hrethiam lo em em nge ni? Kantai hun hman dan lo thlir phawt ta ila, Kantai chu mi rethei chenna hmun nei tha lo tak slum area kan tih kan lo hre tawh thin nga vai ramah hian a tam a, chutiang khawsa chu nia fanu dam lo a nei bawk a, a hna a ṭhulh san mai thei bawk si lo nen an inkawtte chu a ṭawpin tui luan kawr maw drain kan tih in a hual vel vek a ni. Maw mi thil duh loh thli tui luan na bulah an khawsa tih na nih chu slum area ah maw? In enkawl na turin sum an mamawh a, a fanu ah dam lo enkawl nan a mah chhawr tu employer maw? Te atangin sum a puk lawk advance a ngai a ni. Tichuan a tawpah chuan hospital a line thui tak va join ve tur chuan tlai lamah chuan a in peih ve ta a ni. He line hi sorkar government ah. Hospital a nia helai an in line na hmun hi maw sorkar hospital hriat tur chu hei private school leh eng nge ni sorkar school kan awm hrang ang hian private hospital leh sorkar hospital hi awm hrang ve a sorkar kan tih chuan in government tihna a ni mai a hemi government hi in chian loh chuan in ahh great-- Six ah khan video chapter three awm a, induh chuan in en thei a, chiang takin government awn zia kan sawi fiah a ni maw? Tichuanin private kan tih chuan mimal hi ni mai a, mimal ina an enkawl ah hospital te pawh nen chu private hospital maw? Private school a nih chuan mimal ina enkawl school tihna ni mai a, tichuanin le kan tai chungchang sawi leh ta ila, kan tai chu a in line na kha mi hospital kha sawrkar government hospital a ni, Zing lama vote thlak an a an in line na nen chuan a in thu hmun lo hle a ni. A chhan chu Government Hospital a in line te ve thung chu a tlangpui thuin mi ri thei zawk te an ni maw? Chhan chu enge Government ah chuan thil kha a lo tlawm deuh bik tihna a ni mai a, in enkawl na te pawh a sen so te pawh a lo tlawm zawk a, a free te pawh a awm hial ang. Chuan le hemi atang hian India rama. hnam hnuai hnung zawk ten equality chungchanga harsatna hrang hrang an tawh dan te kan sawi bel zel dawn a ni. Aw, uluk deuhin kan ngaithla zel dawn nia. Tichuan kan tai chungchang kha sawi leh bawk ila ah hei equality chungchangin tluk tlanna kan sawi a, zing lamah khan vote a thlak a. Tikhanin hnathawh inang lo tak tak kan lo sawi ni chinah, a eizawnna hrang hrang, consultant tih te, government officer, media person tih te, industrialist maw, housewife kan tih te, domestic worker te maw, khang student te pawh a ni ang chu, zirlai te pawh. Khang hrang hrang te in line thapin vote an han thlak a ni maw? Amaherawh chu zan a tlai lam a lo nia, hospital ah khan, sorkar hospital ah a va in line kha, a inang lo leh ta a ni. An inneitute lah pusahipa te kha enge a ni? A thleng hmasa sa khan lo ni leh ang nawlh bawk sia. Chuvang chuanin equality hi a inang lo em em thin a ni, intluk tlanna hi maw? Chu chu kan sawi zel dawn a ni, India ram harsatna hrang hrang kan tawh dan te. Aw le, tunah chuan caste system tih kan zir chiang leh dawn a, a hmasa berah chuan eng nge caste awmzia kan hriat fih a ngai a ni? Maw? Aah, case kan tih chuan India rama chi leh kuang hrang hrang sawina hi a ni mai a. Maw CASTE, India rama mipuite kan intluk tlan lohna, aw intluk tlan lohna chu inequality an tia. Chumi a chhan pakhat chu heng case kan sawi te, inthiar hranna nasa lutuk leh tin case chi hrang hrang te inkara fel tawk lo awm chumi vang te pawh chu ni thei ang chu. A bikin. India ram thingtlang, rural area an ti mai a, hemi thingtlang taka khawsa thin lo ni ta ila, kan tan chuan case chungchang harsatna hi eng nge ni naupan têt atanga kan hmelhriat leh buaina a ni nghal ngei ang a, amaherawh chu tlema khaw changkang deuh zawk khawpui urban area te anga khawsa thin te tan chuan. Case ang buaina hi chu kan hrethiam vek tlar lo ang a bikin hei Mizoram keini ang Christian te awmnaah chuan case an tih buaina hi kan hrethiam lutuk lo vang a, khung Vairam angah khu chuanin hemi case an tih hi an buaina em em mai nia, chhan chu Hindu, Hinduism, hetiang culture te an nih vang te pawh aniang a, tin kan hriat leh tur chu India ram khawpui zawk te A hei entir nan chanchinbu fakna advertisement maw hei chanchinbu ah te an in zuar thin engmaw fakna neuh neuh te awm thin a bungrua te leh eng eng maw ah te kan han en chuanin in text book page number seven ah right top ah khan a ding lampang maw kil ber chungah khan in hmung a tamil brahmin brahman case chungchanga hei nupui pasal ten zawng thin a ni. Ahh in en chuan Tamil Brahmin Iye Nagar Groom, nineteen eighty one born tih vel te kha in hmung a, maw Gautham Swathi star, one eighty centimetre tall fair an tih kha. San zawng te, a vun rawng te thleng a ni ang chu, an duh zawng te kha an ziak thin ni. Tin a thenah phei chuanin ahh eng nge ni phai lampang chanchin bu thenkhat angah chuan an hmel thlalak zawng zawng nen te hian an ti lang vek a, maw? An ti nan ahh Qualified beautiful tall girl four Gupta boy twenty eight by six CA working tih ang reng te maw khang te kha fakna vek a ni advertisement kan ti ang chi chuanin thlalak a mi hi case hrang hrang te kan hriat dan chu a ni a hei brahman brahmin te pawn te khang atanga dalit thleng khan India ramah hian case tih ang hnam chi Enge ni, peng hrang hrang chi leh kuang hi a awm ve ni? Entinan Brahman kan tih te hi sang ber an nia? Milema kan hmuh ang hian highest rank of the four varnas or traditional social classes of India an tia, Hindu priests, advisers and intellectual leaders an tia. Hindu puithiam chin te leh khatiang ang an kawnbawl chin, mifing chin kan ti ang ho hi hetiang case. Chi leh kuang hian an sang ber a ni. Tichuan Kshatriya hian a dawt a, Vaishya tih te, Shudra leh Dalit te a ni. Dalit hi hniam ber a ni. Aah Brahman kan sawi zo tawh a, Kshatriya kan tih ah chuan second highest an nia, an nih hi. Aah enge ni military leader hei tiang sipai hotu officer kan tih ang chin te pawh a ni ang chu. Tin ruler kan tih te maw, tlem a sang chin, nihna sang nei chin, hotu chin kan tih te. Tin Vaishya an tih hi third highest an nia. Khami Ahh pali zingah pawh khan maw sang pali zingah chu chuan merchants an tia merchants tih chuanin sumdawng kan tia traders te maw ahh eng nge ni sumdawng tho sawinan nih mai a traders kan tih chuan ahh farmer an awm leh a lo neitu te tin shudra hi lowest rank of varna varna kan hriat chin ang ah kha chuan a palina an ni maw artisans kan tih te hei labourers thil themthiam leh labour kan tih chuanin ahh eng nge ni inhlawhfa chawpa tia. Va kal thin kan ti ang chi te khan ni mai, servants kan tih te, servants kan tih chuan hmanlai atang tawhin hei inchhunga awmpui kan ti ang chi te pawh hnenga tin aah sorkar office angah te pawh hetiang hnathawk servant an tih hi an nei thleh thliau a ni. Chuanin a tawp ber Dalit hi chu Varnas ah khan an chhiar tel lo va, kan hmuh ang hianin formerly called untouchable an ti a ni, untouchable kan tih chuan khawih thiang lo an ni. Engvang nge khawih thiang lo tih khi a lo lan kan tih chuan heng chin hi chu an hniam lutuk tawh hei beggar kan tih eng nge ni kut dawh kan tih te maw khang ten ni vang khanin hei eng nge ni a ten awm zawng in lo sawi ta ila tiang hi chu a hniam hnam hniam an nih tawh vanga thlauhthlak emaw eng nge hmuhsit kan tiang chi te khan ni an tuar em em mai a ni dalit hi india ramah chuan dalit chanchin te pawh kan rawn la sawi dawn a maw. A heng mite hian dinhmun engmah chanvo tha an nei ve lo a ni. Hemi Caste System of India, India chi leh kuang caste, kan sawihnah hian maw equality che chu inang lo tak a ni. Hetah chuanin equality ni lovin inequality awm a ni tih chu intluk tlan lohna hi awm a ni maw. Case zawng zawnga hniam bera ngai Dalit te, zinga mi pakhat chanchin, Kan sawi dawn a ni. Maw in zirlai buah khanin en chuanin in hre zel ang a, Dalit chungchang hi chu Grade six ah pawh kan lo sawi tawh a, Dalit awmzia hrilh fiahna ah chuan broken maw keh che vek a nge ni? Engmah lak tlak loh sawina ang deuh a nih chu, broken tih tein Dalit ho hi an sawi thin a ni. Maw? Aah Heng ang chi leh kuanga buaina inthliarna hi case discrimination an tih a ni. Discrimination kan tih chuan inthliar hranna, case discrimination maw chi leh kuanga inthliar hranna a ni. Hei vang hian buaina hi a nasa em em mai a ni maw? Tunlai thleng pawh hian a la a la nasa a ni hetiang Dalit hemi case discrimination Dalit ho chan ho hi maw? Dalit nih pawh hi a hriaum em em a ni. Hei kan ram Mizoram angah chuan Hetiang hnam te hian min chenchilh vak lo vangin kan la hmelhriat loh thil vek a ni maithei nang ni ang tan chuan. Tichuanin aah lehkhabu pakhat lar deuh mai Juthan tih awm a ni, a ziaktu chu Om Pra Om Prakash Valmiki a ni a, writer lar tak mai a ni a India ramah pawh. Amaherawh chu kan hriattu chu he pa Om Prakash Valmiki-a hi Dalit mi a ni maw? Han ngaihtuah ula, engtin nge hetiang nge ni ziak leh chhiar thiam mi thiama a rawn chhuah theih A hun tawn chu harsa ve tak tur a ni. A tet lai chanchin a sawi a. Maw ama chanchina ziahna lehkhabu maw Juthanah chuan Dalit mi a nih vanga a naupan lai entir nan school a kal lai a, a thil tawn te leh harsatna paltlang tam tak chanchin te a ziak a, hetiang hian a sawi fiah a, Classroom ah chuan ka classmate dangte chuan an thutna, Math, Ka chan ve loh avangin chhuat lawngah min thut tir a, a chang chuan an hlat takah te, kawngka bulah te min thut tir thin a ni. A chang leh chhan leh vang pawh awm miah loin kut min thlak a, min vaw thin a ni, a ti a ni Om Prakash Valmikia hian maw. Tichuan, Grade four ang rual zirlai a nih lai chuan Om Prakasha chu an Headmaster chuan school leh a bul hnaia awm naupangte infiamna tual zau tak mai chu amah chawina phiah tir tawh bawk a ni. Hetiang hian ama chanchin a ziahna lehkhabu ah chuan a tar lang leh bawk a ni. Infiamna tual chu a zau kher mai, keimah chauh a han phiat fai tur chuan ka tlin meuh lo a ni. Tin, han ti fai tur chuan ka taksa pum rua nen pawn field zau zia chu inthlau tak a ni. Ka hnungzang chu a na em em mai a, Ka hmai chu vaivut khuin a ti bal zo a, ka ka chhungah te chuan vaivut te chu a lut bawk a ni. Ka classmate te lah chu classroom chhungah chuan lehkha an lo zir mek a, kei chu pawn pawnah hmun hmun min phiah tir a ni. Kan headmaster chu office chhungah chuan a thu a, min lo thlir reng a ni. tui in tur ah la tur pawhin min phalsak lo a, nilengin tukverh leh kawngka te chu ka ti fai vek a ni. Ka thil ti lai hi school ah zirlai naupang zawng zawng leh kan zirtirtu ten an hmu vek a ni, a ti a ni Om Prakash-a hian. A thil tawn chu thil hrehawm tak a ni ngei tur a ni. Hetiang hian Om Prakash-a chu. Ni eng emaw zat tih tir a chhunzawm zel a ni a. A pa in a kawng kal pah a, a fapa tualphiat ava hmuh tak ah chuan Om Prakash a thil ti lai pawh chu a tawp fel thei ta hram chauh a ni. Maw? Om Prakash a chu tichuan an lo punish a ni. A chhan chu Dalit mi a nih vang a ni. Maw? Khang nichin a kan sawi case hrang hrang eng nge ni ahh Brahman, Kshatriya, Vaishya, Shudra leh Dalit kan tih kha a hniam ber an ni vang te pawh a niang a. Ahh heng hunlai Om Prakash Valmikie te Paul Lee ang rual an nih lai chuan India ram pawh hmanlai hun a ni ngei ang a. Om Prakasha pa Konglai Kalina fapa hmu vang khanin an tih eng nge ni a tawp thei chauh a ni maw? A zia lo takzet a ni hetianga thil tawn hi. Tichuan, Om Prakasha pa chuan a fapa kut chu vuanin a kai ta a. An teacher te hmaah chuan vui takin leh rilru na takin hetiang hian a pa chuan an zirtirtu te chu hrilh ta a. Zirtirtu in ni a, keini chuan kan chhuahsan dawn che u, mahse hei hi hre reng ang che u engtikah emaw chuan kan la ding chhuak ang, tiin a hrilh a, kalsan ta a ni, a pa te chuan maw a fapa nen chuan. le he chapter ah hian equality intluktlanna kan zir mek a ni a, India ramah hian kan hnam sakhua eizawnna leh nunphung avangin equality chungchangah harsatna kan tawh dan hrang hrangte kan sawi tawh a, kan Tai chanchin leh Om Prakash Valmikia te chanchin atang ringawt pawh hian chhui zui tur kan nei nual tawh ang trawh eng nge intluktlanna awm leh awm loh chu le tunah chuan equality a harsatna dang India ram khawpui lian ve tak pakhata thil thleng lo sawi dawn ta ila, Mister Ansari-a te nupa chu aah aah nge ni in luah tur apartment zawngin khawpuiah chuan an kal a, sum lamah chuan harsatna em em an nei lo va, in luah man, rent maw, RENT, pek pawh chu an tan thil harsa a ni hran lo. Tichuan in luah tur zawnpuitu an ruai ta a, an in luah tur zawnpuitu chuan khaw chhunga in luah tur tlemte chauh a hriat thu a hrilh a. In luah tur an hmuh hmasak ber chu Mister a Mister Ansari-a chuan a duh em em a, luah nghal mai tha a ti a ni. Tichuan, in neitu, landlady an tih maw in neitu hi, aaa a enkawl tu ni bawk a ni. Tichuan, in neitunu, landlady, chuan Mister Ansari-a te hming ziah dan a hriat veleh chuan sa ei thin, non-vegetarian, an nih thu a hre zui nghal bawk a, chhuan lam dang siam nghalin sa ei thin mite tan in luah tur anmahni area hum chhungah a awm loh thu a lo hrilh ta a ni. Mister Ansaria te nupa leh an in luah tur zawnpuitu chuan chutia a innei tu berin A sawi takah chuan thenawm lawka sangha chhum rimnam an hre bawk sia. Mak an tiin an hrilh hai hle a ni. Tichuan room hrang hrangah an zawh kual te pawh chuan chutiang vek chuan an lo chhang zel bawk a, tichuan in luah tur chu an nei zo ta lo ta a ni. Chu inthiar hranna awm leh ta a ni. Helaiah chanchin ringawtah pawh hian Mister Ansari ten in luah tur an zawng a, sa ei thin din an lo eng nge ni, an lo hnawl a ni, in luah tur an pe duh lo va ni. Tin, an hming Atang hianin enge ni, hnam dang an ni tih inhriat avangin an lo hu phur a ni, Khanglai thleng tur khan, an ina thleng tur khan. Tichuan a tawpah chuan an inluah tur zawnpuitu chuan a chhan a hre chhuak ta a, chulai hmun chu an luah duh ngang chuan Mister Ansari te nupa chuan Mister and Missus Kumar tiin an hmingthlak mai turna ti ta a ni. Mister Ansari te nupa chuan harsa an ti em em mai a, Ahh, hmun dang pawh an zawng zel bawk a, tla khat dawn chu in luah tur nghet zawngin hun an hman phah hial a ni, an hming thlak turin an ti kher a ni maw? Tichuan a hmasa kan sawi leh a chunga kan sawi tawh ang khian case, religion leh gender avang te maw? Ahh, enge religion tih chuan sakhuana avang te pawh a ning chu. Mister Ansari te nupa hi an buaina chhan chu sakhuana avang a ni, Hindu leh Muslim inkar vang a ni maw? Tichuanin enge a ni, inequality kan tih mai a intluk lohna kan ramah hian kan hmu fo thin a chung chuan buaina hrang hrang a te a lian in in rikrapna te hna leh eizawnna a inthiar hranna te dawr inkhar sak tawp te khaw inhal sak te induhsakna ut chuak hei nepotism an tia leh tual chhung inbeihna hei civil war te a thlen thin a ni T V ah te news ah te kan hmu thin ang buaina tam tak kan hmu thin a ni. Aw le, tunah chuan mahni zahawmna hriat tih a ni, recognizing dignity an tih a ni maw, dignity, D-I-G-N-I-T-Y. Entir nan midang pawh tluk lo, pha lo leh hniam lutuk ang hiala incheibawl maw, in treat, hi chu tute pawh hian kan duh lo viau in a rinawm a. Khawi hmunah pawh hian a niang chung chu maw? Classroom ah emaw khawiah pawh min han min min han treat danah lungawi lohna deuh te pawh kan nei ve thin a ni. Maw kan zahawmna emaw hei ah nep deuh maw ngai nep deuh min a min han chhai em min han treat hi chuan kan ngaithei lo tlangpui a tute pawh hian engtin a kan respect maw kan dignity zawmna hlauhkhawpa in enkawl pawh hi ah India danpui kan tih constitution hian a lo phal reng reng lo a ni. Maw tiang lakah hian min hum tlat a ni Indian Constitution hian. Engpawh ni se Indian Constitution hi eng nge ni chip chiar takin explain na kan la nei chiah lo na a, aah grade eight aah civics chapter one ah the Indian Constitution tih pawh a awm a, a video pawh duh chuan a en theih tho a ni. Engpawh ni se kan zir chin ah khan sawi leh lawk ila Om Prakash at kha naupang mai chawl a ni a, a thil tawn avang khan a tan pawh eng nge ni tih theih a tlem hle ang. An cheibawl an treat dan kha kan la hre reng ang chu. A pa in tual zawla a fapa hmun thiat lai a va hmuh khan a thinrim hle a ni. Tichuan an teacher te kha thin ur takin a hmachhawn a nih kha. Hei hi an dignity an hriat vangin a ni. Maw? An tuar ngut ngut lo a ni. Mister Ansari-a tep nupa pawh landlady kha enge ni an inluat Tir duh loh avang khan an zawhawmna dignity tih hniam maw tih hnual sak an ni a, an nupa khan Mister Ansari-a te kha. Tichuan in luah tur zawnpuituin an hming kha thlak turin Mister and Missus Kumar tia thlak tura thuroun a pek hnu pawh khan Mister Ansari te nupa chuan anmahni leh an hnam zawhawmna maw dignity avang khan an hming an thlak duh lo a ni maw chu chu an dignity an zawhawmna an hriat vang a ni chu chu recognise Zing dignity mahni zawmna hriat tihna a ni. Maw? An tuar ngut ngut bik lo a ni. Tichuan Om Prakash ate pawh a pa dinchhuah ngamna kha a zawmna, a dignity an hriat vang a nia. Chuan heng mite pahnih chanchin kan sawi, aah enge hian midangte ang bawkin equality an mamawh a ni intluktlanna. Hetiang zawnga enge ni cheibawl hi an phu lo a ni maw? An deserve lo a ni. Chuvang chuan India enge ni sorkar pawh hianin titiang Indian Constitution pawh hian Kan dikna chanvo ti mai ang kan zawmna hi dan hmang te ching fel turin min duh a, min hum ve tlat nei tih hi hriat reng tur ni vawi nâ maw? Le tunah chuanin equality in Indian democracy tih kan sawi dawn a, India ram hi democracy ram a ni a, mahni kan aiawh te kan thlang ṭhin a democracy ah chuan. Tichuanin eng nge ni, chutah chuanin India democracy ah chuan eng nge intluk tlanna chungchang kan sawi leh dawn ni? Maw India danpui constitution hian Tu pawh hi dan hnuaiah chuan in tluk tlang vek kan ni e tiin min chhinchhiah min hre vek a ni. Maw hnam, chi, sakhua thiamna leh zirna sang emaw hausa leh rethei te pawh dan hnuaiah chuan kan in tluk vek a ni, a ti ni India Constitution hian. Amaherawhchu hriat tur chu hei hian in tluk lohna inequality hi a awm lo tawp a a tawp ta e a tihna a ni lo a, India ramah chuan mimal tin te kan intluktlanna hi dan chuan a hriatpui vek a ni a tihna zawk a ni. Tun hma chuan equality chungchanga harsatna awmin inkaihhruina dan fel tak, a chinfelna emaw dan hmanga mimal harsatna thlenna mumal tak a awm lo a, mipuite an mimal zawhawmna an dignity tihbawrbang thei tihbawrbang Theih thil a awmin Indian Constitution chuan ruahmanna provision an tia hrang hrang hriat turte a siam a ni. Pakhatnaah chuan, kan lo sawi tawh angin mitin te hi India President atanga a hniam ber thlengin kan intluk vek a, dan in ang vek pek kan ni a, a in ang vek a dan leh thu pek pawh enge ni zawm tur kan ni. India President pawn thil lo ti sual ta se a hremna dan lekkaw chu a chungah lekkaw ve tur tihna a ni. Tichuan pahnihnaah chuan tu pawh mai hi an sa khuana te, hnam chi pianna hmun emaw, mipa hmeichhia an nih vang ngawtin eng nge ni thlir hran ngawt theih an ni bik lo maw? Kan hrethiam ang chu maw chulai chu. Pathumnaah chuan mi tu pawh hian India ram chhungah bazar emaw, dawr emaw, hospital maw, hotel, playground te eng nge ni Ahh kal phal sak vek an ni maw? Mitin hian vantlang public tuikhur te, vantlang kawng te, vantlang bual in te intluk tlang takin hman phal sak vek kan ni India ramah hian. Palina ah chuan untouchability ni chin a kan sawi tawh Dalit maw? Untouchability awmzia chu hnam hnuai hnung leh harsa zawk an nih avanga khawih emaw, sik emaw, tai zeuh pawh an duh loh zia entir na ni ber untouchability awmzia chu. Hetiang untouchability hi Dalit te chungah a thleng nasa zual a ni. Untouchability kan sawi hi India Constitution hian a phal loh bur a ni. Sorkar hmalakna dang pakhat chu Sorkar Sikula Mid Day Meal Scheme maw, Ruahmanna Scheme tih chuan ruahmanna hmalakna tihna a ni mai a, hemi hi a ni awm em aw, Sorkar hmalakna Hei hian sorkar sikula zirlai naupangte chhun lama an ei tur chaw chhum hminsa a thlawna pek leh thlir hran bik awm loa intluktlanna a entir na pakhat a ni. Tamil Nadu hi India ram state zingah he scheme hi kalpui hmasa ber awm chhun an ni. Tichuan India rama court rorelna sang ber Supreme Court chuan kum sang hnih leh pakhat, two thousand one, khan thlaruk hnuah he scheme hi state tinah kalpui tur a ni e tiin a ti chhuak a, thu chhuak a siam zui nghal bawk a ni. He mid day meal scheme hian a tha zawngin mipuite a hna a thawk nasa hle a, hei hian mi rethei harsa tak tak te chu sikul luh duhna leh chakna an neih phah nasa a, class pawh an kal that phah nasa em em a ni. Zirtirtute report a a lan dan chuan naupangten Chhunah chaw ei tura chaw ei tura an haw hian thenkhat chu sikula an lo kir leh tawh ngai lo a, Mid Day Meal Scheme hman a nih hnuah hian school nuam an tih phah bakah an attendance a that phah hle a, an nu ten an hnathawh buai laia an chhun ei tur siam ngai fo thin buaina an tawh thin pawh he scheme hian a pumpelh sak a ni, a ti a ni maw? He scheme hian case chungchanga buaina kan tih thin kha a tihtlem phah a, Case hniam leh ah case maw case kan tih case hniam leh sang zawk upper leh lower case te pawh in rual khai vekin chhunah hian chaw an ei ho vek thei tawh a ni. Tin, he mid day meal hian Dalit nu ho engemaw zat te tan inhlawhna hna maw job employment a siam sak a, chhuna chaw an ei tur lo chhum lo chhumtu cook hna an neih phah bawk a ni. Chaw ei lo a, pum ruaka sikul kal thin naupang leh class lak laia kaw ruak avanga zirna a rilru pe thei lo te tan he scheme hi a tangkai em em bawk a ni. Sorkar hian hun remchang te zawngin India mipui te kan intluk tlanna tur atan theihtawp chuahin hma te pawh la thin mahse a la tawk lo hle thin a ni. Hnathawh tur tam tak a la awm a, mipui zawkte hi kan rilru ngaihdan leh thil thlir dan maw attitude an tih te a inang lo mai bakah hmasawn tur hian a chhang muang em em a ni. Danin equality for all a ti a, mipuiteah discrimination siam hi dan kalh a ni tih pawh kan hre reng chung pawhin thenkhat chuan an hnam, sakhua, piansualna, chi leh kuang, dinhmun leh hmeichhia anni vangin kan la tihrang lui fo thin a ni. Nitin mai hian danpui hnuaiah hian tu pawh hi hniam bik an awm lo e tia rilru kan put tlan vek hunah chauh danglamna tam tam zawk kan hmu thei chauh ang. Sorkar tan pawh India danpui hnuaiah dan ang thlap a, mipuite intluk tlan tir vek hi thil harsa lutuk a ni. Tin, kan hriat zui ve atan pawh India ram hi khawvela mipui tam ber dawttu maw kan ni a, China hi an tam ber a. mi rethei kan la tam em em bawk hi a ni. Ziak leh chhiar thiam lo bakah education ah chawhrualin hma kan sawn ve hret hret chauh a, hei hian dan pawimawhna te hrethiam tur leh hmang tangkai tur pawhin mi ram te kan la phak rih lo a ni. Sorkar in hei hi hre rengin awmze nei takin hma a la mek zel a ni. Mipui tam ngaihtuah chuan hma kan sawn hle a ni. Awle, hetianga enge ni usa anga dan hmanga rorelna hi rule of law tiin an sawi thin bawk a, enge ni India ramah hian mi enge ni miin ka mimal nun tibuai zawngin rights to equality maw, Equality chungchanga dan indikna leh chanvo min pek a ni meng chu min ti buai ang chiai violate ta ang se. Che chhuak duh hi kan tlem em em thin a ni. Kan tuar tawp mai thin bawk a. Chuvang chuan Ukil, Lawyer, kan tih te hi thubuai hla buai ah chuan kan mamawh te an ni. Dikna, Justice, kan duh a nih chuan Court hmaa dan ang thlapa chin fel te hi a him ber a ni. India mei bakah usa chungchang kan sawi kai a, anni pawh democratic country emaw democracy ram ve tho an ni, mipui vote hmangin ram hruaitu enge nih an ruat thin a ni. An ramah khuan mi hang Black maw mihang emaw African American tih pawhin an sawi thin ni, Negro tih mi loh tur aw. Eh heng Black kho mihang kan tih te hi kum sangkhat zaruk leh sawmpakua sixteen nineteen daihtaw atang khan America ramah khuan sal ni turin Africa atangin hruai luh an ni a, heng mihang te hi an dinhmun tur chu kan hrethiam nghal vek ang a, a tirah chuan sal maw a tirah chuan rights te hi an nei lo tih tur khawp a ni, usa an thlen tirh chuan Sal, slave, tura lak na na na chu Mingote nen an inkar ah pawh equality hian awmzia nei lo nasa a ni. Amaherawh chu Abraham Lincoln a usa President hnu kum sangkhat zariat sawmruk panga ah sal a tah sal atanga chhuah zalenna kalpui ni ta a. Zalenna tak tak phei chu an hmu kim lo hle a ni chhuah an nih hnu pawh hian maw. Chuan textbook page thirteen kan en chuan kum sangkhat zakua sawmnga Indian Independence a neih hnu deuh khan USA-a mingo leh mihang maw, white leh black, inkarah harsatna a thleng a, chu chuan mingo leh mihang inkarah intluktlanna, equality, an duh thu an thlen ta a ni. Vun rawnga in tihbuaina a awm a nih chu USA-a heng tih hun lai nineteen fifty chho hian maw? Kum sawmsarih vel chu liam tawh a ni. An harsatna langsar deuh pakhat chu eh, thlalaka kan hmuang khan example ah bus a an chuan ho na reng renga mingo ten an duh na ber ah thut na tha an chan theih nan mi hang te chuan thut na an kian emaw an in daih lo chuan an lo ding mai tur ani ti ni tawp mai ni maw December ni khat nineteen fifty five khan Rosa Parks i an tia Maw mi hang, chumi chu a hnathawk chau tawngkhawng em em mai chu bus ah a chuang haw a, mingo tan thutna a kian duh lo a ni. Hei hian nasa takin buaina ti sosang hle a, heta tang chiah hian civil rights movement an tih chu a lo chhuah phah ta a ni. Kum sangkhat zakua sawmruk pali ah The Civil Rights. Act of nineteen sixty four chu hman tan nghal theih turin sorkarin a siam nghal a, hei hian hnam sakhua leh pianna hmun avanga inthlir hranna chu a ti tawp ta a ni. He rights hman thar hian mi hangte pawh a hran a, school kal tawh loin mingo te nen kal ho pawh an rem ti ta a ni. A hma chuan mi hang leh mingo school pawh a lo awm hrang tihna a nih chu. Eng pawh nise mi hang zawkte hi tun thleng hian America ramah khuan a re thei zawk an la ni zel a, mi ngo te angin an fate school luhna tha zawk an nei lo, khu an la tam a ni. Awle vawiin tan chuan kha kha kan duh tawk phawt dawn nia aw.